Köp sag boluň meni çagyranyňyz üçin. Birinjiden men guramaçylar haýyş etdiler türkmençe çykyş et diýip. Men elimden geleni ederin. Hemme zat türkmençe aýtmagyň saýt däl. Ýöne eger-de birden iňlisçä geçsem käbir ýerinde menden gaty görmersiňiz diýip umyt etýän. Meniňki bilen Meň adym Gaýgysyz, men UCL-de işleýän. UCL biziň tarapymyzda, okeanyň biziň tarapymyzda, Angliýa tarapda, Welikä Britaniýa tarapda, Beýik Britaniýa tarapda ýerleşýänler üçin düşnüklidir. University College London. Ýöne şu hepdäň dowamynda birnäçe adam menden sorady, UCL näme diýip, nirde diýip. Şoň üçin birazjyk uniwersitetiň barada gysgajyk aýdaýyn şu ýerde. University College London şu ýurduň iň irki döredilen bir uniwersitetleriniň birisi, bir müň sekiz ýüz ýigrimi altynjy ýylda Londonda döredilen, özem elitizmiň garşysyna göreşmek üçin uly uniwersitetler, o döwürde bar uniwersitetleriň köpüsi belli-belli klaslardan okuwçylary alany üçin bu uniwersitet şolara counter balance hökmünde, şolara bir jogap hökmünde döredilen uniwersitet. Häzirki günde bir on üç müň töweregi adam işleýär şu ýerde. Meň kärdeşlerim bir kyrk iki müň töweregim studentimiz bar. Käbir statistika görä biz häzir şu ýurduň iň uly uniwersiteti bolup durýas. Ony dogry ölçemek häzir gyn sebäbi käbir studentler integem onlaýn okýarlar, käbir studentlerimiz oflaýn kampusda okýarlar şoň üçin deňeşdirmek gaty gyn ýöne ýurduň iň uly uniwersiteti diýip hasap edilýär häzirki günde. Ondan soň hemmelere düşnükli bolar ýanak UCL-iň bir ekonomik impaktini ekonomik etýän täsirini şu ýerde goşdum statistikaň içine. mysal üçin, e, on sekiz, on dokuz akademik ýylynda on milliard funt töweregi goşant edipdir Londonyň ekonomikasyna. Doýuş ulakan e, merkez Londonyň merkezinde ýerleşýän hem hem beýleki esasy e, ylmy hem medeni e, edaralaryň ýakynda ýerleşýän, mysal üçin, British Museum-dan, Britan muzeýinden ýa-da British Library, British Britaniýanyň kitaphanasyndan gaty uzak däl ýerleşýän ýerimiz. Ondan başga-da aýtmaly zat, QCL şu ýurtda hem, hem dünýäniň ösen ýurtlarynda şu döwür birinji bolup aýal-gyzlary erkekler bilen deň hatarda okuw alyp başlan ýer, ondan soň hem milletine seretmän, hem, hem gelip çykyşyna seretmän adamlary deň görüp okuwa alyp başlan ýerleriň biri. Şonuň üçin hem biri däl-de birinjisi. Şonuň üçin hem intek hem şo rolyny saklap gelýär. Hem, hem özüni köplenç uniwersitet Londonyň global uniwersiteti diýip atlandyrýar. Şu uniwersitetiň içinde meň işleýän institutym Institute of Archaeology, arheologiýa instituty. Bu biziň ugrumyzdan okamak ýa-da işlemek isleýän adamlar üçin dünýäde iň gowy merkez bolup durýar. Biziň etýän işlerimiz archaeological sciences, bir tarapdan ylma degişli analizler, laboratoriýalar, başga bir tarapdan medeni mirasy dolandyrmaga degişli. Meň köpräk işleýän ýerim konserwasiýa, ondan başga-da birnäçe zatlar, muzeýler boýunça okamak, hemmesini şu biziň A institutymyz alyp barýar. Indi görşüňiz anyk, men şu gün ertir suratyny gözledim institutyň, soň web peýjden surat alanymy makul bildim, sebäbi bu ýerde merwiň suratyny görkezipdirler häzirki günde. Şonuň üçin biziň institutymyz bir ýüzden gowrak döwletde etýän proýektlerimiz bar, köpürägi ylmy tarapdan köp ýyllyk dowam edip gelýän proýektler. Şo proýektler sebäplem köplenç meni özümiň gözegime getirýän şu institutda işlemegimiň sebäpleriniň birisi hem şol diýip. Sebäbi şo proýektleriň hasabyna men hem köp ýerik syýahat edip bilýän, işläp bilýän hemem Öz ylmy işlemi alyp berip bilýän. Indi meň okatýan sabaklarym esasan üç kursda okatýan. Birinjisi meň özümiň ýolbaşçylyk etýän magistrlik, magistratura derejedindäki kurs. Muňa Managing Archaeological Sites diýilýär. Bu häzirki günde ýadygärlikleri nähili dolandyrmaly. Biz bu kursuň içinde köp zatlara seredip geçýäs. Bütindünýä mirasyndan başlap, material bolmadyk mirasa çenli aralykdaky hemme zatlara seretýäs. Governance nähili dolandyrmaly, kanunçylyk nähili işlemeli, riskleri nähili dolandyrmaly, turizm bilen nähili işleşmeli, ähli medeni miras bilen häzirki dünýäniň biri-biri bilen baglanyşýan bölekleriniň ählisine seredip geçýäs şunuň içinde. Ondan soň meň özümiň bir döreden kursum bar. Şony integem bärde dowam etýän. Bir soňky dört-bäş ýylyň içinde has meşhur bolan ugurlaryň birisi. Biz muny digital heritage diýip atlandyrýarys. Atlandyrýarys. Indi men şu barada şu gün köpräk gürrüň berjek bolaryn, sebäbi guramaçylar şony haýyş etdiler. Ondan başga-da bu kursuň içinde biz köpräk, mysal üçin, siziň baryňyzyň bilýän zatlaryňyz, wirtual realnostdan başlap, sputniklerden alynýan surata çenli hem dronlaryň ulanyşyna çenli hemme zatlary biz şu kursuň içinde seredip geçýäris. Meň özümiň döreden kursum Mundan başga, ýene meň koordinator bolup çykyş etýän kurslamyň birisi Medeni miras, Cultural Heritage Studies. Bu has teoretik kurs. Bu kursuň içinde biz köpräk Critical Theory ulanýarys, kritikal teoriýany ulanýarys, hemem mirasyň şu günki jemgyýet üçin zerurlygyny, gymmadyny hem-de şonuň oýnaýan roluny düşünmek üçin dürli taraplardan mirasa seretýäris. Diňe bir tarapdan däl, diňe material tarapdan däl-de, munuň manysyny, şu günki dünýädäki manysyny düşünmek üçin şuny ulanýarys. Ondan Başga-da edil menden başga uniwersitetde işleýänleriň köpüsiniň edişi ýaly meň bir üç-dört sany PHD studentim bar. Bir ýigrime töwerek MA student, masters derejesinde okaýan student her ýyl men şolaryň dissertasiýasyna ýolbaşçylyk etýän. Ondan başga-da meň özüm şu ýerde bir laboratoriýa döretdim, Digital Heritage Lab diýip, UCL-iň içinde, öz uniwersitetimiziň içinde. Şolam iň gyzykly zatlaryň birisi meň üçin, sebäbi Men şu gün köpräk şol digital, elektronika hemem tehnologiýa hem-de şoň miras bilen işleşýän ýer barada gürrüň etjek. Bulam meni köp ýerlere alyp gitýän ugurlaryň birisi hemem şu guramaçylaryň menden haýyş eden zatlary. Şoň üçin käbir proýektler barada gysgajyk gürrüň bereýin. Otuz bäş müň, kyrk müň bir ullakan wagt däl. Hemmesini aýdyp geçmek üçin ýöne elimden geleni ederin, soň ýene soraglar bolsa maňa ýüz tutup bilersiňiz. Birinji gürrüň etjek bolýan proýektim şu gün biziň regionymyza degişli, Merkezi Aziýa degişli Central Asian Archaeological Landscapes. Bu bir biziň bäş ýyldan bäri dowam etýän proýektimiz. Bu köp millionlyk proýektleriň birisi. Biz bu proýektiň içinde bäş Merkezi Aziýa ýurdy bilen hemem Hytaýyň içinde Şinjiang Awtonom Republic Republic bilen Awtonom Region bilen bilelikde işleşýäs. Bu ýerde biziň esasy etýän işimiz bu proýektde ilki bilen bar bolan öňden galan arhiw ýazgylaryny hemem öňden galan ýadygärliklere degişli bolan informasiýany digital görnüşe ýa-da bolmasa elektron görnüşe geçirmek biziň esasy etýän işlerimiziň birisi. Muny etmek üçin biz uly partnýorçylyk döretdik. Tutuş Merkezi Aziýa boýunça birnäçe institutlar biz bilen işleşýär. Şolaryň kömegi bilen biz bar bolan ýadygärlikler baradaky ýazgylaryň dürli görnüşini elektron görnüşe geçirýäris. Şu kartada, mysal üçin, biziň esasy işleşen institutlarymyzyň ýerleşen ýeri görkezilen, Merkezi Aziýada. Olaryň köpüsi edil biziňki ýaly ylmy institutlar ýa-da bolmasa medeniýet ministrlikleri ýurtlaryň içinde ýerleşýän. Şolaryň ählisi bilen biz hyzmatdaşlyk etýäris, onda-da ýakyndan hyzmatdaşlyk etýäris. Bu biz üçin bir uly mümkinçilik boldy. Esasan hem şu kowid döwründe, pandemiýa döwründe Şolar goldap bildik şu proýektiň üsti bilen hemem olar bilen bile işleşmäge bir uly tapylan mümkinçilikleriň birisi boldy. Meýdana gidip ýa-da bolmasa field work edip bilmeýän zadymyz, edip bilmeýän wagtymyz şu ugurdan işleşmek gaty peýdaly boldy. Olar bilen işleşmegiň hasabyna biz müňlerçe ýadygärligi tutuş region boýunça müňlerçe ýadygärligi häzirki günde özümiziň GIS sistemamyza ýa-da GIS sistemamyza, Geographical Information System, sistemamyza girizip bildik. Bu şu nokatlar çak bilen ýadygärlikleriň ýerleşýän ýerini görkezýär. Ýöne diňe bu nokatlar diňe bellikdir diýip pikir etmäň, sebäbi her nokadyň arkasynda ummasyz informasiýa ýatyr. Muny köpçülige ýetirmek üçin biz başgarak sistema ulanýarys, muňa Archies diýilýär. Bu şu ýakynda tizden hemmeler üçin elýeterli bolar. Sizem görüp bilersiňiz, her nokadyň aňyrsynda näçe maglumat saklaýanymyzy hemem nädip şony ilata görkezmek isleýändigimizi, mysal üçin, her bir ýadygärlik barada biz ummasyz informasiýany bir erik jemleýäris, olar barada öňden ýazylan kitaplardan, olaryň çyzgylaryndan başlap, häzirki gündäki ýagdaýyna çenli. I. Şu zatlaryň hemmesini bir ýerde jemlemek bilen biz şu ýadygärlikleri dolandyrmaga Merkezi Aziýada bir täze mümkinçilik döretmek isleýäris. Mundan başga-da käbir geljek üçin peýdaly bolaýjak zatlary etýän ýerlerimizem bar. Mysal üçin, köp dilde gözlemek, eger-de kimdir biri kerwensaraý diýen sözi türkmen dilinde gözlese, onda gyrgyz dilinde ýa-da bolmasa gargalpak dilinde ýazylan ýadygärlikler şu temadan, şolar hem bile görner ýanak ýa-da rus dilinde ýa-da iňlis dilinde görner, bile görner ýanak şertleri döretjek bolýar. Şonuň üçin munuň üstünde etýän işlerimiz gaty ulakan. Meň özüm, maglumatlar bazasy boýunça, database boýunça köp işledim. Öňem menden başga-da ýene birnäçe kärdeşlerim bar. Hemmämiz bilelikde bar güýjümizi bir ýerik jemläp, täze bir görnüşini döretmek isleýäris. Maglumatlar bazasynyň öňkündäki hiç ýerde gaýtalanmadyk görnüşini, beýle bäş-alty döwleti bir bada goşmak bilen hiç ýerde edilen wagty ýok. Biz şoň hemmesini bile etjek bolýarys, dürli diller bilen bilelikde. Oň üstesine-de, goşmaça maglumatlar şoňa goşasymyz gelýär. Goşmaça maglumatlaryň köpüsi biziň öz başarýan zadymyz, täze tehnologiýalary ulanmak bilen goşmak isleýäris. Mysal üçin, köpürägi şunuň aerial photography, howadan düşürilen suratlaryň hasabyna ýa-da bolmasa ýeriň üstünden düşürilen dürli kameralaryň hasabyna düşürilen suratlaryň hasabyna biz täze modellerini gurmak isleýäris. Hem landşaftlaryň modellerini, hemem şonuň bilen bir hatarda aýratyn ýadygärlikleriň modelini, hemem käbir ýagdaýlarda tapyndylaryň modellerini. Oň üstesine-de biziň bir ulanýan metodymyz bar, remote sensing diýilýär, diňe arheologiýada däl, başga ylymlarda-da ulanylýan metod. Men o barada birazjyk aýtjak bolaryn. Umuman aýdanyňyzda, aýdanymyzda biz şu günki günde bar bolan, elýeterli bolan tehnologiýalaryň, gurallaryň hemmesini birlikde medeni mirasy öwrenmek üçin, şony ýazga geçirmek üçin tutuş region boýunça şony peýdalanýarys. Men bu ýerde käbir şekiller goýdum, käbir iş iş geçişini görkezdim. Ýöne bu hemmesi däl, mundan başga-da ýene başga ulanýan kameralarymyz ulanýan, sensorlarymyz ulanýan instrumentlerimiz köp. Bularyň hemmesini bile ulanmak bilen ýadygärlikler barada nähili hem bolsa bir täze öň görülmedik detaldaky modelleri dikeltmäge çalyşýarys. Mysal üçin şu ýerde men görkezen bir ýadygärligim Otrar Gazagystanda ýerleşýän Merkezaziýanyň iň esasy ýadygärlikleriniň birisi. Men köp ýyllap işlän, işleşen ýadygärliklerimiň birisi. Biz onuň uly detaldaky modellerini dürli-dürli derejelerde döretdik. Ine, şu ýerde görýäniňiz, mysal üçin, SketchFab-da ýerleşdirilen model, 3D, 3D, ýa-da üç taraplaýyn ýerleşdirilen model. Biz diňe muny model hökmünde goýamyzok. Men munuň üstüne ýene birnäçe öwrenmek üçin maglumatlar hem goşdum. Sebäbi bu interaktiw model hökmünde, esasan hem, ýerli okuwçylar üçin has peýdaly resurslaryň biri bolup durýar. Oň gapdalyndan eger-de şoň bilen deňeşdirerýän ýene bir şäher görkezsek, onda Merw biziň özümiziň ýadygärliklerimiziň birisi. Mysal üçin, Merwde şu ýerde görýän modeliňiz bu Digital Elevation Model ýa-da dikeldiş, beýikligi görkezýän model. Muňa seretmek bilen biz adaty informasiýa göremzok-da, bu ýerde beýikligiň geçişini görýäs. Şoň hasabyna şäheriň nähili suw bilen üpjün edilendigine düşünmek mümkin, şäheriň nähili kwartallara bölünendigine düşünmek mümkin. Bu alty kilometre çenli uzalýan bir model. Biz iki-üç ýyllap işlemeli bolduk munuň üstünde döretmek üçin. Ýöne muny toplanymyzdan soň bu biziň öňden bar bolan soraglarymyzyň birnäçesine jogap bermäge gaty peýdaly bolup çykdy. Diňe bu modelleri biz görkezmek bilen hem çäklenenimizok, ondan soň hem muny open access, doly açyk, ylmy maglumat hökmünde hemmeler bilen paýlaşýarys. Mysal üçin, ine şu ýerde görkezilen otraryň ýerleşişi biziň özümiziň repozitorymyzda, öz uniwersitetimiziň Open Access ýa doly açyk görnüşdäki repozitoriýasynda ýerleşdirilen. Eger-de Mer baradaky maglumatlary göresiňiz gelse, onda ol Open Heritage three D, ýene-de bir işleşýän platformalarymyň birisi meniň. Şolaryň üsti bilen tutuş köpçülik bilen paýlaşýas. Bulam bir peýdaly taraplarynyň birisi biziň etýän proýektimiziň. Indi onuň üstüne eger-de ýaňky zatlarymyzy belläp geçsek, arhiwlerde bar bolan ýazgylar, häzirki günde döwlet edaralarynda bar bolan ýazgylar, hemem onuň üstüne özümiziň toplan High Fidelity ýa-da ýokary razişeniýadaky ýokary detaldaky ýazgylarymyzy goşsak, ondan başga biz Remote Sensing köplenç sputniklerden ýa-da ýeriň emeli hemralaryndan alnan suratlaryň hasabyna täze analitiki maglumatlaram şol databaseimiziň üstüne goşmak isleýäris. Mysal üçin şu ýerde men görkezdim bir çyzgy biziň öz Studentlerimiziň öz şu ýakynda okuw gutaran spesialistlerimiziň eden çyzgylarynyň birisi, häzirki günde bar bolan Digital Globe diýip atlandyrýarys biz ony Google Earth ýa-da Bing Aerial şolardan şolarda bar bolan suratlaryň hasabynda toplanan maglumatlar. Ýöne biziň hem muň bilen çäklenmizok, mundan başga öňden bar bolan taryhy sputnikden düşürilen suratlaram bile ulanmak isleýäris. Ine şu ýerde men käbir mysallar görkezdim. Korona Birleşen Ştatlar tarapyndan altmyşynjy, ýetmişinji ýyllarda ulanylan içalylyk üçin ulanylan bir sistemalaryň birisi, ol tutuş Sowet Soýuzynyň köp bölegini ak-gara reňkde surat düşürip geçýär. Ýöne ol suratlar häzirki günde biziň GIS päkiçlerimize ýa-da biziň häzirki günde ulanýan maglumatlar bazarymyza dogry gabat getirmek üçin birnäçe iş etmeli bolýarys. Ýöne şu suratlary toplanymyzdan soň, analiz edenimizden soň, o bize has gyzykly maglumatlary berip bilýär. Ine, mysal üçin, şu ýerde men Gyzylgum bilen Garagum çölleriniň ortasynda Amyderýanyň ýerleşýändigini görkezdim. Eger-de şu ýetmişinji ýyllarda, ýetmiş birinji ýylda düşürilen suraty goşsak, on dokuzynjy ýyldaky düşürilen suratlar bilen, onda biz, mysal üçin, derýanyň öz ugruny üýtgeşişini görüp bilýäris, suw akyşynyň üýtgeşişini hemem onuň häzirki günde näçe daş-töwerekdäki ýerleşýän ilata täsir etýän diňe ýadygärliklere däl, ilata täsir edişine düşünmek üçin bize ullakan mümkinçilikleri döretýär. Mysal üçin, gyzykly bir mysallaryň birisi ine şu ýerde bir ýadygärlik görkezilen, ýetmiş birinji ýylda görünýän ýadygärlik. Eger-de on dokuzynjy ýyldaky surata seretsek, onda şo ýadygärlik häzirki günde howp astynda saklanýan ýadygärlikleriň birisi. Bu diňe bu däl, o ýerde ýüzlerçe bu ýadygärlikler häzirki günde ýitip giden ýadygärliklerem tapmak mümkin. Ýöne esasy maksat diňe ýadygärlikleri däl, ondanam başga ugurlara-da şo bar bolan informasiýany alyp gitmek. Mysal üçin, şu ýerde bir welaýatda, Täjigistanyň içinde Hatlon welaýatynda toplan maglumatlarymyz, biz bu ýerde öňden bar bolan taryhy suratlaram toplamaýyn başardyk bir ýerik, hem şoň üstesine Sowet Soýuz döwründe düzlen kartalaryňam hemmesini bir bazanyň içine toplamaýyny başardyk. Oň üstesine-de öz tarapymyzdan bar bolan informasion ýadýarlyklar barada bar bilýän informasiýamyzy bir ýerik topladyk. Şony toplamak bilen hem ine şu görşüňiz ýanak bir umumy model döredip bildik. Ol hem bize köp zatlara düşünmäge kömek etýär. Biz şeýle welaýatlara bölünen ýa-da belli-belli regionlara bölünen analizleri häzir Merkezi Aziýanyň köp bölegi üçin edip edip ýörüs. Olam bize käbir öň düşünilmedik howplary öňünden görmäge kömek etýär. Mysal üçin şu ýerde human activity ýa-da ilatyň alyp barýan işleriniň netijesinde näçe risk biziň mirasymyza bar ýa-da bolmasa riverine erosion suw akymynyň ýer üýtgetmeginiň landşaft üýtgetmeginiň sebäbi bilen näçe riskiň biziň ýadygärliklerimiziň üstüne düşýändigini şu ýerden görüp bilýäs. Bu Maglumatlaryň hemmesini toplamak biz üçin köp soraglara jogap bermäge kömek etýär. Birinjiden, Merkezi Aziýa diýenimizde bu intek başga ýerde ýok bolan bir çylşyrymlygy görkezýär biz üçin, unparalleled complexity, biz şoňa düşünmek üçin şeýle has detaýly analizleri ulanmaly bolýarys. Köp ýadygärlikler barada, Merkezi Aziýanyň köp bölegi barada öňden hem informasiýa köp. Ýöne ol informasiýalar belli-belli institutlarda saklanýar. Biz olara hemişe, ol bizedam elýeterli däl, diňe bize däl, umumy ylmy köpçülige elýeterli däl. Biz şony üýtgetmek isleýäs. Ondanam başga, bu maglumatlary toplamak bilen, eýýäm men bir gezek aýtdym, Open Access Muny diňe özümiz üçin däl-de, eýsem, hemmeler üçin, başga, bizden başga ylmy iş alyp barýan adamlar üçin hem şonuň bilen bir hatarda şu ýadygärlikleri dolandyrýan adamlar üçin hem elýeterli edesimiz gelýär. Oň gowy mysallarynyň birisi, mysal üçin, iki hepde mundan öň men Gyrgyzystanda boldum. Gyrgyzystanda Medeniýet ministrligi bilen şu toplan maglumatlar bazamyzy doly paýlaşdyk. Olaryň öz kompýuterlerinde şuny gurnap berdik. Indi şo biz şolar bilen bile işleşmek bilen ýadygärlikleri nädip goramaly hemem şolardan Häzirki günde näleri ulanmaly diýen soraga jogap berjek bolýarys. Umuman başga bir tarap bilen aýdanymyzda bu proýekt diňe bir tehniki proýekt däl, bu proýekt diňe bir sifrowy ýa-da digital proýekt däl. Biz munuň içinden öz işdeşlerimizi şolaryň başarnyklaryny artdyrmak üçin, şolaryň işine gündelik alyp barýan işlerine kömek etmek üçin hem köp zat tapmak isleýäris. Indi Munuň üstüne ýene goşup aýtsam, mine gowy mysaldan girdi. Mysal üçin, şu wekende geçen ýyl biz EBRD, siziň köpiňiz bilýänsiňiz, Ýewropanyň ösüş we dikeldiş banky, European Bank for Reconstruction and Development, şolaryň Horezm welaýatynda, Özbegistanda ýol gurmak proýekti bardy. Bizden haýyş etdiler, şo proýekt başlanmanka eger-de biz belli maglumatlary berip bilsek, onda ýoluň gurluşygynda şo ýadygärlikleriň ýerleşişini hem şolara ýetjek täsiri öňünden analiz edip bilsek diýip, biz şoňa kömek etdik. Sebäbi ýol gurmagyň bar maksady, maksat şo ýerde syýahatçylygy ösdürmek. Syýahatçylaryň hem barmagynyň esasy sebäpleriniň birisi Medeni miras, eger-de ýol gurmak medeni mirasa zyýan berjek bolsa, onda onuň kän peýdasy bolmajakdygyna ol işdeşlerimiz hem gowy düşünýärler. Şonuň üçin biz olara özümizde bar maglumatlar bilen şeýle kartalary gurnap berdik. Belli-belli territoriýalarda, mysal üçin, Içankala ýa-da Hywa şäheriniň çäklerinde has Detaýlaşdyrylan kartalary hem döredip berdik. Şäheriň içinde nirde işlemek mümkin, nirdäki proýektlere fond bermek mümkin i haýsy böleklerinde şäheriň şo fondlary çäklendirmelidigine-de biz umyt etýän öz goşandymyzy goşandyrys diýip, diňe bar ýadygärlikler boýunça däl, käbir ýok bolup giden ýadygärlikler, eýýäm oba hojalyk ýerleriniň aşagynda galan ýadygärlikler üçin hem belli-belli zonalary biz olary başardyk şeýdip anyklap bermäni başardyk. Bulam inženerler üçin uly kömek boldy, olar öz planlaryny şolara seredip, şolaň esasynda gurmaýyny başardylar. Indi eger-de size gyzykly bolsa bu proýektimiz, munda bar bolan köp maglumatlar şu ýak indi eýýäm şu biziň özümiziň Open Access Repository-mizde, UCL Repository-de hemmeler üçin elýeterli ediler. Käbir maglumatlar eýýäm şo ýerde, biz şony indi has köp sanda Elýeterli etmek üçin häzir işläp ýörüs. Meň özümiň alyp barýan işlemiň birisi hem statik, hem durnukly maglumatlar, hemem dynamic, ýaňky modeller ýanyk maglumatlarymyzyň hemmesini birbada elýeterli edesim gelýär. Sebäbi iki tarapdanam gyzyklanýan adamlar bar. Käbir ylmy iş alyp barýan adamlar üçin statik Data, statik maglumatlar, durnukly maglumatlar belki has gyzykly bolsa, dynamic häzirki günde adamlary okatmak üçin, ýaşlary gyzyklandyrmak üçin ýa-da bolmasa mekdep okuwçylaryna kömek etmek üçin belki has peýdalydyr. Şonuň üçin ikisinem bile alyp barmaga çalyşýarys. Ondan başga-da özümizdäki maglumatlary başga ylmy merkezlerdäki kärdeşlerimiziň alyp barýan işleri bilen hem baglanyşdyrmak isleýäris. Olam her Her datanyň aşagynda şolar üçin ýörite linkler döretýäs, baglanyşyklar döretýäs. Eger-de ýerli işdeşlerimizi diňleýän bar bolsa, häzir eger-de bize kömek edeslere gelse, Ground Truthing diýýäs biz, biziň alyp barýan işlerimizi ýerinde barlap, ýerinden maglumat toplap biz bilen çalyşmak isleseler, onda oň üçin hem biz hemişe açyk. Hemem muň üstesine-de eger-de käbir kärdeşlerimiz, käbir diňleýjiler şu ýerde belki machine learning ýa-da dürli algoritmler bilen işleşýän bolsalar, Onda ol ugurdanam biz bilen işleşmäge mümkinçilik bar. Sebäbi ummasyz maglumat topladyk, diňe biziň özümize geljek on ýylyň, on bäş ýylyň dowamynda başartjak iş däl. Mundan başga, şeýle uly proýektleri biz kiçiräk, öňden dowam etýän proýektlerimiz bilen hem baglanyşdyrmak isleýäris. Mysal üçin, şu hepde men bir gyzykly iş edip otyrdym, şony häzir size görkezeýin. Mundan birnäçe ýyl öň men şu ýerde Bridge Library bilen, Britan bibliotekasy bilen bilelikde öň bar bolan Horezmin Expedition diýip Tolstowyň alyp baran bir uly ekspedisiýasy bar otuzynjy, kyrkynjy, ellinji ýyllarda Horezm regionynda, Horezm regionam obat Türkmenistanyň, Gazagystanyň hemem Özbegistanyň belli böleklerini Aral deňziniň daş-töweregindäki bölekleri öz içine alýar. Bu proýektiň esasy eden işleriniň birisi ummasyz giň territoriýany Aerofotosyomka etýärler ýa-da samolýotlaryň kömegi bilen surat düşürýärler. Ine, şu ýerde bilemok, eger görünýärmi size, kiçijik samolýot bilen surat düşürilip ýörlen ýeri bar. I şu samolýodyň işläp duran ýadygärligi baradaky informasiýa maňa şu hepde gelip gowuşdy. Biziň özümiziň arhiwde işleşýän işdeşlerimiziň, kärdeşlerimiziň kömegi bilen. Muň köpürägi Irina Aržantsewa, doktor Aržantsewa Moskwada işleýän. Şoň ýolbaşçylyk etýän arhiwinden gelýär. Ondan başga-da biz käbir ýerlerden başga informasiýalaryny toplamak, toplamaga çalyşýas. Muňam köpüsi eýýäm Open Access-de bar, galanynam biz şu ýakynda nesip bolsa Open Access-de elýeterli ederis. Umumy gelip, bize gelip düşýän suratlar, maňa gelip düşýän suratlar şeýle adaty suratlar. Olar diňe bir wagtky bar bolan glass negatiwden, aýna negatiwlerden ýa-da bolmasa plýonkadan häzirki elektron görnüşine geçirilen Her indiwidual surat seredenimizde olar bir şeýle bolup görünýär. Ine, men şu ýerde bir ýadygärligi saýladym. Toprak gala, bu Garagalpakstanda ýerleşýän Merkezi Aziýanyň iň esasy ýadygärlikleriniň birisi. Urbanizasiýanyň şäher ösüşine düşünmek üçin iň key monuments, one of the key monuments, iň bir açar bolup duran ýadygärlikleriň birisi. Biz bu ýadygärligi meň özümiň okuwçylarymyň kömegi bilen, meň häzirki kärdeşlerim, bir wagtky okuwçylarymyň kömegi bilen Şu ýakynda aýratynam dokumentasiýa edipdik, aýratynam surat düşüripdik. Ine, bu ýerde şu ýadygärligiň iki müň on dokuz, iki müň ýigriminji ýyllarda düşürilen suratyny görýäňiz. Bu ýadygärligiň ýerleşýän ýeri, ol ilkibaşky suraty seredenimizde gaty köp üýtgän. Ine, şu ýerde orta arada ýadygärligiň ýerleşişini görýäňiz. Muň daş-töwereginde eýýäm biziň Sentral, Merkezi Aziýada bar bolan problemalarymyzyň hemmesi bar diýen ýanak. Bir tarapdan oba hojalygynyň ösüşi, Bir tarapdan owalan geňelişi hemem daşky sredanyň üýtgäýişi hemmesi bu ýadygärlige täsir etýär. Olam geň däl ýadygärligiň ýerleşýän ýerine seretsek ine aňyr tarapynda şunuň Aral deňiziniň bar galan bölegini görýäňiz barja galan ýerini. Bu ýadygärlik edil şonuň episentrinde ýerleşýär şu üýtgeşmeleriň hemmesiniň bolup geçýän ýeriniň episentrinde ýerleşýär. Şonuň üçin biz bu ýadygärligi köp dokumentleşdirmek üçin köp iş etdik. Ine, ýaňky häzirki günlerde dron ulanyp ýa-da bolmasa unmanned aerial vehicles ulanyp düşüren suratlarymyz ine şeýleräk ýadygärligiň görnüşini bize elýeterli etdi. Ol suratlary ulanmak bilen biz, men ýörite bir ortofoto döretdim ýa-da ortomozaika döretdim şu region üçin. Bu ortomozaika bize has ýokary razişeniýede ýa-da detalda analiz etmäge mümkinçilik döretýär. Mysal üçin, arkasynda görýän suratyňyz Maxar suraty ýa-da Google Earth-de bar bolan surat diýip hasap etsek, ol bir elli santimetr her piksele resolution bilen bize görkezip bilýän bolsa, onuň üstünden görýän suratyňyz bize bir santimetrden az, köplenç, millimetre çenli Resolution, razişeniýe, bilen şu landşafty görkezýär. Ýöne iň gyzykly ýeri indi ýaňky arhiwden gelen köne suratlary ulanmak bilen hem birazjyk bar bolan özümde bar bolan hem software hem methodology-ny ulanmak bilen köne suratlardan hem şo ýeri iniň orta mozaikasyn şu hepde dikeltmek maňa başartdy. Bulam gaty ullakan üstünlik sebäbi ikisini bir-biriniň üstüne goýanymyzda bize öňki görüp bilmedik üýtgeşmelerimizi landşaftyň içinde bolup geçen üýtgeşmeleri görmäge kömek etýär. Ýöne ondanam ýene bir dereje muny aňryk süýşürmäge mümkinçiligimiz bar. Sebäbi haçanda men orta mozaika döredemde, men ony diňe bir tekiz şekil hökmünde döredemok-da, men ony tri D hökmünde, indi tri D diýenimizde-de biziň ylmy dilimizde biz oňa köplenç two point five D diýýäs, ýa iki ýarym ölçegli giňişlik diýip hasaplaýas, ýa hiç wagtam üç däl landşafta seredenimizde. Ýöne şu ýerden görşüňiz ýaly, iki bir tarapdan häzirki gündäki modeli, i beýleki bir tarapdanam taryhda bolan model. Bu bize köp zatlara düşünmäge, köp zatlary analiz etmäge mümkinçilik döretýär. Howa hojalygynyň ýeriň üýtgeýşini analiz etmäge, ýöne şonuň bilen bir hatarda klimatyň üýtgeýşini hemem nähili giňişleýin geografik tarapdan hem-de ekologik tarapdan giňişleýin bolup geçýän özgerişliklere düşünmäge-de uly kömek edýär. Biz şu maglumatlaryň hemmesini ýaňky aýdyşym ýaly öňki proýektimiziň üstüne goşýar, soňra saňada has gymmatly bir database ýa-da maglumatlar bazasyny Merkezi Aziýa üçin döretmäge çalyşýarys. Indi hemişe biz Merkezi Aziýadaky ýanak giň territoriýada işlämzok, şoň üçin hem käwagt-käwagt has ýokary mümkinçilikler has ýokary razişeniýadaky sensorlary ulanmaga-da biziň mümkinçiliklerimiz bar. Mysal üçin, şu ýerde men bir proýekt saýladym, bu biziň Şansi regionynda, Hytaýyň Şansi prowinsiýasynda etýän Işlerimiziň bir bölegi. Bu ýerde esasy biziň alyp barýan işimiz hiç kim Hytaýda gaty mümkinçilikler köp, ýadygärliklere seretmek üçin hem şolary öwrenmek üçin. Ýöne şoňa seretmezden ýadygärlikleriň sany hem has köp. Şoň üçin käbir ýadygärlikler köplenç öwrenilmän galýar ýa-da bolmasa öwrenilen hem bolsa olaryň gymmatlygy has ýokary diýip hasap edilenok. Ýöne oňa seretmezden olarda bar bolan maglumatlar biziň üçin, ylmy jemgyýet üçin has gyzykly. Şoň üçin biz ýörite Hytaýly işdeşlerimiz bilen bilelikde bir proýekt başladyk. Bu proýektde biz bar bolan ybadathanalary hem-de şolaryň içinde bar bolan diwarlara çekilen suratlary has ýokary rezolýusiýada, has ýokary razişeniýede dokumentirowat etýäris. Hemem dürli pigmentleri analiz etmäni başarýarys, hemem öň şo ýerde bolup geçen üýtgeşmelerem analiz etmäni başarýarys. Bu ýerde Biziň bar fokusymyz, biziň esasy üns berýän zadymyz ýokary detalda, detalda işlemek. Şonuň üçin hem biz köplenç has gyzykly modeller döredip bilýäs, ýa-da bolmasa has gyzykly analitiki maglumatlary alyp barýas. Bu barada ýörite özümiziň şu web peýjimiz bar, eger gyzyklanýan bolsaňyz muňa seredip bilersiňiz. Bu döretýän modellerimiz bize öň hiç wagt bolmadyk bir mümkinçilikler berip başlady, mysal üçin hem hytaý dilinde hem iňlis dilinde şo bar bolan diwarda çekilen şekilleri düşündirip şolaryň içindäki bolup geçýän istoriýalar ýa-da bolmasa şoň içindäki gürrüň edilýän wakalary biz häzir has giň köpçülige ýetirmäni başardyk. Bu diňe biziň studentlerimiz üçin peýdaly däl, bu hytaýda ýaşaýan studentler üçin ýa-da şo ýerde öwrenýän studentler üçin hem hem soň bilen bir hatarda ýene beýleki kollegalarymyz üçin hem has gyzykly. Indi hemişe biz muny diňe bir statik köp wagtlaýyn maksat bilen ulanamzok. Käwagt has gyssagly işler üçin hem ulanmaly bolýar. Şo bir bar bolan metodologiýamyzy, mysal üçin meň şu ýakynda başlan proýektlerimiň birisi, Russiýanyň Ukrainanyň üstüne çozmagyndan soň başlan proýektlerimiziň birisi Ukrainian Heritage Under Fire. Biz Ukrain kollegalarymyz bilen bilelikde işleşip, ýerinde her günki bolup geçýän zyýany bir umumy baza toplaýarys. Ýöne bu proýekt barada biz köp gürrüň edemzok. Olam ýörite şu aýtýarys, intek dürli-dürli sebäpleri bar oň, diňe diňe howpsuzlyk sebäpleri hem däl. Hemem biz muňa köp wagtymyzy, media sarp edesimiz gelenok. Şoň üçin men bu gün hem size köp zat aýdyp bermen bu proýekt barada, ýöne biziň alyp barýan işlerimiz Metodlarymyz barada käbir zatlary aýdyp bilerin. Mysal üçin şu ýerde onlaýn bir database-de biziň işdeşlerimiz Ukrainadan gündelik maglumatlary toplaýarlar, bizem ony gündelik analiz etjek bolýarys, mümkin bolan ýerinde suratlar bilen bile. Oň üstüne eýýäm internetde bar bolan maglumatlary toplap, Bir umumy baza döretdik Ukraina üçin. Men hemem meň ýakyn işdeşim Marko Nebio ikimiz. Bulam günde şoň üstüne täze maglumatlara moştaýaç. Bu ýerde biziň esasy arzuwymyz uruş gutarandan soň Ukrainanyň ýerli edaralary biziň bazamyzy belki öz bazalaryna goşarlar, belkide şuny baseline hökmünde ulanarlar, geljek üçin belki täze bir faktor hökmünde ulanarlar. Indi üçünji bir element bu ýerde, şu ýakynda biz gepleşip Planet, belki köpiňiz eşidensiňiz, şu günki günde media üçin, harbylar üçin sputnikden toplanan maglumatlary iň üpjün etýän iki kompaniýalaryň birisi, has güýçlüleriniň birisi. Şonuň üçin biz olar bilen gepleşmäni başardyk öz tanyşlygymyzyň üsti bilen. Olaram bize mugt maglumatlary bermäge razylaşdylar. Belli bir şekilde bermäge, hemme ýer däl, diňe biziň bellän böleklerimiz üçin, Ukrainanyň içinde biziň analiz etýän böleklerimiz üçin. Ine şu ýerde görsüňiz ýany, her biz bolmadym diýende her günde täze suratlary şoňa dostup alyp bilýäs, access alyp bilýäs. Men bu ýerde iň gowy suratlary saýlamadym, oňam öz sebäpleri bar, ýöne biz şony ulanmak bilen hemem birazjyk algoritmlerimizi şo tarapa goýbermek bilen hem özümiziň forenzik ýa-da kriminalistika tarapdan alyp barýan işlerimizi goşmak bilen käbir analizleri döredip başladyk. To ýest Biziň öň toplan metodologiýalarymyz, öň toplan tejribelerimiz häzir şeýle proýektler üçin hem ulanyp başladyk. Muň hem esasy maksatlarynyň birisi emergency planning bilen kömek etmek. Biz bilýäs, şu ýerde köp muzeýler üçin ýa-da ýadygärlikler üçin işdeşlememiz üçin gerek materiallar bar, gerek kömekler bar. Biz şony şolara ýetirmäge öz goşandymyzy goşmaga hem başardyk şu maglumatlaryň kömegi bilen. Ikinji bir tarapdan hem uruşdan soň dikeldişe öz goşandymyzy goşasymyz gelýär. Edil siziň içiňizde-de köpüňiziň şeýle islegiňiz bardyr. Men öz tarapymdan şuny has dogry diýip hasap etdim. Şonuň üçin bar boş wagtymyzy şu günki günler şuňa sarp etýäs. Ondan başga-da meň ukrain kardeşlerim üçin uruşdan soň accountability, jogapkärçilik gaty wajyp zatlaryň birisi. Şu ýadygärlikler näme üçin ýumruldy? Biz soň dokumentleşdirmek bilen şony ýumran adamlary jogapkärçilige çekip bileris diýen umydymyzam bar. Ondan başga-da, global tarapdan seredenimizde Ukrainanyň gaty baý medeniýeti, mirasy bar. Biz şoňa üns çekmek üçin hem bul işleň käbirini etýäs. Ýöne men size köpüräk daşary ýurtda, köpüräm öz regionymyzda etýän proýektlerimizi gürrüň berdim. Hemişe öz regionymyzda däl, käwagt-käwagt gelip özümiziň häzirki ýerleşýän ýerimizde, öz uniwersitetimiziň daş-töwereginde-de Şul işleri alyp barýarys. Mysal üçin, şu ýerde men bir proýektimizi görkezdim. Meň studentlerim bilen köp ýyldan bäri işleýän ýadygärliklerimiň birisi muňa house mill diýilýär. House mill diýmek, bu degirmen, indi türkmençe menden gowy bilýänleriňiz bardyr, belki-de tidal mill. Deňziň gündelik suwuň ýokaryk galşy hemem aşaga düşşi. Men tide diýen sözüň türkmençe nämedigini bilemok. Çatda ýazyň, eger bilýän bolsaňyz hemmämiz üçin gyzykly bolar. Dünýäde ilkinji gurlan tidal mill hasap edilýär. Tebigatyň güýjüni ulanyp, tutuş ýigrimi dört sagadyň dowamynda işlän degirmen häzirki günde-de köp funksional bölekler integem saklanyp galýar. Biz bu ýadygärligi her ýyl konserwasiýa üçin hem-de şuny dolandyrmak üçin ummasyz resurslar gerek. Biz şoňa öz studentlerimiz bilen şu metodologiýalarymyzy ulanmak bilen her ýyl goşant ätýäris. Indi gysgajyk aýdanymyzda, meň Esasy fokusym akademiýanyň içinde ýa-da uniwersitetiň içinde meň esasy fokusym şu günler miras bilen digitalyň ýa-da sifrowoý çözgütleriň bile gabat gelýän ýeri. Şu günem şo barada gürrüň et diýdiler. Olam meň üçin hem has gyzykly temalaryň biri. Şonuň üçin men höwes bilen şuňa razylaşdym. Ýöne muny etmek bilen men köpräk öz studentlerime düşündirişim ýalyk dürli-dürli ylmy taraplardan bar bolan araçäkleri ýeňip geçesimiz gelýär. Meň seredişim boýunça diňe bir tarapdan Açyş etmek ýa-da goşant etmek ylma o bir peýdaly däl. Esasan hem tehnologiýany şu işe goşýan bolsak, onda biz dürli-dürli dissiplinalerde, dürli ylmy taraplardan ösüşe goşant etmäge çalyşmaly, açyş etmäge çalyşmaly. Şoň bilen bir tarapdan hem, hem etýän işimiz diýen ýaly, meň özümiň etýän işim hemişe häzirki gündäki daş-töwerekdäki realnyý situasiýanam göz öňünde tutmaga çalyşýar. Esasanam biziň işleýän sektorymyz, biz oňa GLAM sektor diýýäs köplenç, Galleries, Libraries, Archives and Museums, bu guramalaryň belli-belli çäklendirmeleri bar, olaryň özüniň ykdysady tarapdan ýa-da funding tarapdan çäklendirmeleri bar. Şolary göz öňünde tutup, mümkin boldugyça low cost, iň arzan görnüşli çözgütleri tapmaga çalyşýarys. Hemem localized capacity building, ýerinde bar bolan spesialistleriň başarnyklaryny artdyrmak üçin etýän işim gaty köp. Onda-da beýle bir umumy hemmeler üçin deň capacity building däl-de, ýörite, ýörite her ýer üçin aýratyn taýýarlanan. Men muň bu tarapdan Afrikada köp işledim, Middle East-de, Ýakyn Gündogar ýurtlarynda köp işledim, post-konflikt, konflikt bolup geçen ýerlerde köp işledim. Meň üçin gaty peýdaly tejribeleriň birisi boldy. Şoň häzir hemme ýerdem şo şol ýörelgeleri ulanmaga çalyşýas. Sebäbi biziň köp kärdeşlerimiz has bizdenem challenging environmentde, bizdenem gyn ýagdaýda işleýändigine düşünip, şolara kömek etmäge çalynýas, çalyşýas. Hem şolaryň progresini, şolaryň ösüşini, şolaryň spesialist hökmünde başarnyklarynyň artyşy biziň üçin, meň üçin iň gyzykly zatlaryň biridi, iň iň uly üstünliklerimiziň birisi diýip hasap etýän. Tehnologiýa bilen mirasy bile goýsak, Şol ýaňky aýdyşym ýaly capacity building üçin ýa-da şolaryň başarnyklaryny artdyrmak üçin bize ummasyz mümkinçilikler berýär. O mümkinçiliklerden peýdalanmak biziň ýaly uly uniwersitetler üçin meň pikirimçe hökman edil aýmaly işleň birisi. Ondan soňam şu günki günde bar bolan Biz oňa hemmäňiziň bilşiňiz ýaly Global Challenges diýýäs. Diňe Global Challenges däl, Local Challenges. Şolaryň hemmesine-de goşant etmäge çalyşýarys. Mysal üçin, deňlik üçin dürli sosial klaslaryň, aýallar bilen erkekleriň arasyndaky, gyzlar bilen oglanlaryň arasyndaky deňlik üçin köp zat edesimiz gelýär. Ýene-de mirasy dürli, onda-da çet ýerlerde öwrenmek. A uly şäherleň daşynda öwrenmek şo zatlara goşant etmäge meň üçin ummasyz mümkinçilikler döretýär, men hem şony hemişe ulanmaga çalyşýan. Ondan başga ýerli bilim ösdürmek üçin biziň ähli işleýän ýurtlarymyzda hökman etýän işlerimiziň birisi ýerli mekdepler bilen işleşmek, şolarda okuwçylaryň okalyşyna, okadylyşyna öz tarapymyzdan goşant goşmak. Konflikt barada köpräk aýtdym eýýäm, mundan başga-da poverty alleviation ýa-da garyplygy ýeňip geçmek üçin hem öz goşandymyzy goşmaga çalyşýarys. Ähli işleýän ýerimizde Şu etýän işlerimiziň hemmesini ykdysady tarapdan mümkinçilik döretmäge goşant etmek üçin hem ulanmak isleýäris. Ondan başga-da ýaňky käbir görkezen suratlarym, modellerim belki eýýäm aýan edendir. Meň esasy gyzyklanýan zatlarymyň ýene birisi food security ýa-da iýmit ýetmezçiligi, iýmit üpjünçiligi. Ekologiýa tarapdan, klimatyň üýtgeşi barada alyp barýan işlerimiziň köpüsi şoňa gönükdirilen işler diýip aýdyp bileris. Bu zatlaryň hemmesi maňa maslahatçy hökmünde köp banklar bilen, köp halkara guramalar bilen işleşmäge mümkinçilik döretýär. Mysal üçin, Bütindünýä turizm guramasynyň men esasy Ýüpek ýollary boýunça esasy maslahatçylarynyň birisi. Ondan başga-da EBRD bilen işleýşimizde ýam aýtdym. Men World Bank üçin hem köp işler etýän maslahat bermek ugrundan. Mysal üçin, Asian Development Bank. Bularyň hemmesi bilen hem bile işleşýäs. Sebäbi şu toplan maglumatlarymyzy hem biziň bar şul ugurda alyp barýan işlerimiziň hemmesini şu maksatlara gönükdirmek üçin olar bilen hem bile käbir işleri etmäge çalyşýarys. Indi ondan başga-da iň soňunda meň ýene bir aýtjak zadym, peýdalanyp galyp, biziň Londonda özümiziň hem bir networkimiz bar. Biz muňa London Central Asia Research Network diýýäris. Indi ýedi-sekiz ýyldan bäri, paçti on ýyldan bäri her ýyl öz başymyza biz hem bärde seminarlar geçirýäris. Tutuş Merkezi Aziýadan çykan Ýaş alymlar üçin bir platforma hökmünde ulanýarys. Belki-de şu ýerde şu gün gatnaşýan ildeşlerimiziň arasynda-da gatnaşmak isleýän bardyr. Eger gatnaşmak isleseňiz, onda şu linkler bilen tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň, ýüz tutuň. Öz biziň bärdäki çärelerimizi-de sizi görmäge garaşýarys.